Rabiki tiri kuiona um, timu yekunoku kwaZimbiri Zimbiri Primary School inotichwa naMkibho vari kugona ende kuti vanhikekere vanonyatsotamba especially pane vana vatinotoziva vanotamba rabiki vemuraraunda muno kuna bhibido musariri nemumwe anonzi mm, anonzi aniko wepaseri apo chijaindi vana yavo vanotamba ende vanotonzvenga vakatoenda kunana south africa kunanani kunzi vakatotoreswa mapasipoti nekugona rabik asi kocha wacho aiwa anoziva zvaanoita muno munharaunda inei anotoziva kuticha vana zvozvoti izvozvo vakabva mumaschools vari kutouya vachitotirena mai manje vanenge vachitosvika vachitotrena e eh, vamwe zvavowo vari kudii vachizokuvara but chandinovadira chikuru chavanoita vanokasira kutora munhu wavo kana kuti akuvara gumbo kana kuti adii votomindisa kuchipatara very fast votonogadziswa gadziriswa ende vabereki vacho vanotozvifarira nokuti vana vari kutamba rugby vazhinji vacho vemuno munharaunda vari kutoendeswa kuchikoro che vari kutopinzwa scholarship nerabrik saka takatoona zvinhu zvakatonaka ende zvakatokurudzira vabereki vakavara isusu chaivo vabereki muno takatoramba tichiti mwana wedu anodii anokuvara but tiri kutoona kuti takasara nenyaya iyoyi saka tinongotenda nenharaunda yedu rabhiki tinotoikurudzira because tiri kuita zvikuru zvatiri kuona vana vanga vasingazivi kunze vatotangira vakuru inda kunze nenguva ino yatava kurarama tichiona vechidika vanonyanya kushandisa kwavari kuita zvemadrugs zvinhu zvinobetsera ende zvichabetsera mucommunity zvigozobetsera iwo upenyu hwavo zvekare nekuti anokwanisa kuenda mberi zvokuti upenyu hwake hauzonakira vanhu vese asi unogona kuzonakira iye mukurarama kweupenyu hwake mm. ndoo zvimwe zvinhu zvandinoona kuti ndozvo zvakanakira advise yandingape kune vabereki vane vana vasati vakuziva spoti ndinongoti dai vagona kupinda mazviri wobvunzisisa kuti zvinofambiswa sei kuitawo kuti vana vavo vapindewo mune zvakadaro nekuti remangwana ravo rinenge rakachena mwana anosimuka neany sport even rugby anosimuka kuenda kunational level up to kubuda kunze sati ndamboita research asi ndinongokwanisa kuadmire for that it is a good development in our community because inzvimbo dzanga dzakasaririra nenhau yerugby kumamisha

tichingopinda museason so far machallenges atinawo seteam yedu takazvimiririra tine forward pack but mabacks ndokune challenge ndokuti so far tikawana mabacks anonyatsa kumhanya chaizvo zvaizvo anonyatsa mm. kumhanya ayo atete tiri pakanaka so far tiri kumboshandisa maforwards edu ndo ari kutikwanisa kuti dumhira pamapost kuti tione kuzonetsa matries but so far vanhu vanomhanya mabacks hatisati anawo
orit eh, izvozvo season ichiri idiki diki eh, haisati yeah, yazikanwa kuti inoendeka kupi but imimi sefs raiders ndimi two matimu anodhonzerana kumutambo werugby kuvakadzi eh, unofunga kuti zvichapera sei gore rino because fs raiders ndo imwe inokushungurudza but imimi munoishungurudzo
haiva papa inombotishungurudza toshungurudzana but kumapena uku inozongotirowa zvedu nekuda kwekuti vazhinji vedu isusu vanenge vachitya patinotanga game vanototamba nemazita kuti hakuna ah, nhingi kuna nhingi kureders kuna nhingi so far pamayezi esati atamba pataipinda mufinal vanhu vaitya vachiti kuna nhingi kuna nhingi vachitya mazita but this year tinovimba kuti aiwa tinoirova reders pane pese paunotamba nereders iwewe ndevapi vanhu vanowanzotarisira kusangana navo kana kuti kuhita kana kudhumana navo murugby kuti aiwa pasisangana redas uyu nda kumupedzera seplay yangu ndiri muforward so nechitarisira kuti nechida kurova wese mabx nemaforwards kunaona ndasangana naye kuna kune mabig guys but hangu ndokoita kunge ndiri mudiki but ndotopinda mabig guys momo nanatari wana vamwe vacho masenda kukangana but ndongoziva mafesi avo tasangana murugby right iwe wakona mudombo shaa munomo chii chakaita kuti uzotamba mutambo werugby chero ndizotamba mutambo werugby ndakamotivetwa chinzi uya kutegi uya kutegi ndichingoti a ah, rugby inokwadza rugby inokwadza but neshungu nekuida nekuona wamwe wakabudirira nerugby newamwe wakutambira kunze kwenyika ndakaita shungu ndikati aiwa rege ndinotamba rugby ndokuzotambawo rugby kwandakaita kwakuzoselectwa under 20 I think it was 2023 ndobva ndatobva taenda then tikazopinda mu, mu national team yeled sables last year ska ndakava ndaka nekuwimba kuti aiwa mutambo uyu ndinotamba ndochakandipa shungu kuti ndame ndichitamba rugby kusvika this year under 20 ndazoitwa captain neshungu dzekutamba rugby
since wati pane vanhu vawaitarisira ndovape vanhu iwewe pawakatanga kutamba chigame cherugby vanhu vaitarisira kwasikana kana kuti kwarume vaiti a ah, munhu uyu muzimbabwe kuti ah, anotamba rugby inonakidza ah, ndakangonzwa pandakatanga kutamba rugby kwaiva nana rufaro tagarira nana voice anozvi wakutambira kumaclubs ari kusouth africa havasisiri muno muzimbabwe then kuboyzo kune wakasiyana siyana vamwe ndokuita wekunzwa asi ndaziva mazita avo vangoita wekunzwa kuti akuna ah, nhingi kuboys kuna nhingi kuboys saka pari zvino ndiri kutarisirwa kutamba kuti ndizosvikawo ndizosvikawo kuvanhu vakaita seiwawawo ndizorega otambira muno muzimbabwe
and uh, since wakapedza here chikoro kandi ah, a chikoro ndakapedza ndangoita zvekutamba rugby izvozvo allright since uchitamba rugby pakatamba national team even lady sables uh, eh, experience yako Eh, wanga uri here kucote divoir here last year kwakaena lady sabes eh, cote divoir ndaka ndiriko ndezvipi zvawakadzidza iwewe seplayer kutambira lady sebos uchiri mwana mudiki bos uchiri mwana mudiki ah, ichokwadi eh. ah, ndakadzidza zvakawanda kuti unenge uri unenge uri ngofila kakutya so uri mune vanhu vakuru bcause mune makazara vanhu vakuru vanenge varipo ese tingiri vana unenge uri ngofila kakutya but fear yese inopera nekuti uri mwana watambira kune vanhu vakuru unenge wangoita kunge munhu uya ano like zita rekuti anopisa zvese nekugona like eh. ndo izvozvo warit chii chaita rugby kune community yedomboshava yekuti zimbiri maane team maane makore munayo e, impact yayaita imimi kuti imi muno ndimi munorepresenta zimbiri ichitamba rugby for damba shava so ndepi impact yayaita kune community yedombo shava rugby ya yasimudza vana vakawanda vazhinji vemuno mudombo shava nekuti kwatakatanga takatanga kwayakatangira zimbiru ini ndangisa ndapo ndakazongouyawo zimbiru yachi yane mukurumbira ndopandakazouyawo ska kubva pandakatanga kutamba rugby mundomboshava ndichitambira club yezimbiro yakamotivheta vana vazhinji vakawanda vemumwe munzvimbo yedomboshava veti vazhinji ndo vese vari ava vakutotambawo rugby and vazhinji ndo vakaqualifya last year under 18 neunder 16 ndo vanova futi vari kutambira under 20 this year Alright, eh, mashoko ekupedzisira eh, season ingone mavhiki mashoma eh, imimi sezimbiri ndiwe captain mukutarisira kuti munoperera papi this year
matarisiro andiri kuona setimu yangu ndikuitemba although edu hatina mabacks ekuti vanowanza kutimhanyira but ndikuitemba kuti tichasvika patikutasira number one pachapinda mufinal lese neraiders or any team but obvious its raiders tapinda nayo mufinal ndikutarisirwa kuti titambe tidzose zimbiru yakamboita number one makore apera tidzose tipiwe chi mukombo wedu atiri kutarisira
Alright, eh, captain tafara nekuti wambotipawo nguva eh, tinovimba kuti zvinhu zvichafamba mushe this season aiwa tinovimba chokwadi aiwa totendawo nemi mambouyawo kutiona tichipa training kudai nekutaurawo tese kudai tinotenda right.

until now saka chii chakaita kuti utambe rugby uh, rugby ndakangoitamba cause class teacher wedu aiitisa rugby yeah. e, then ndiyakazongotura batenda kurugby ndaitamba volley mm -hmm. e, then eh, from there until now right une 10 years eh, zimberi yakafomwa 2015 so ndimi vari very close pakatanga club yeah. eh, chii chaita kuti urambe uchitambira zimbiro ah, ngoti team yemumusha hmm. that's why ndakaramba ichingotamba rugby kuenda kunze tichida kuti endo outside but ah, ungoti hatingazosiye club yedu yetese sezvo tirisu takatanga nayo tisingazoisiya kaita se
then zimbiro yacho iwe unotamba nzvimbo dzakasiyana siyana 9 10 center chii chakaita kuti uve utility back haichaitika ah, choti sometimes maposenzi mumwe anenge asipo saka unombonzi mbonoita se mbonozama apo mwowo mbonzi mbonozama saka unozongopedzisira munhu aita se wajaira maposenzi achona ese wozongopedzisira kutambiswa utility then iwe pachako chii chakupa rugby kubvira patennis watambira zimbiri
rugby yanipa basa rugby yanipa basa for coaching eh. ndoita coaching pachipindura eh. ya nekutag sometimes then apart from tag unofunga kuti zimbirubvira yafomwa chichaita munharaunda yedomboshava ah, zimbirubva yafomwa then mayuzi mazhinji ava from drugs so mane kuzvigure vamwe vazhinji vacho vanoregedza kuenda kupi kuzvigure nemadrugs vachiita se vachiuya kurugby
then kune vacho vari munharaunda pamwe pane vamwe vachazoona vhidhiyo iyi kana chii chii changaudze vanosvika kuti ah, no rugby inokwadza inochi chii changawamotivhire kuti vauyewo Because kune vamwe vachazongoiona kuti ndakaiona pafacebook ndakaiona aiwa rugby kwadzi ngatingouye tinakirwe kungouya todzidzira tonakirwa hapana anombokwara that's all then kuseniors eh, season haisati yatanga ndikuona kubatsira nemanda 20 izvozvi eh, iwewe seplayer kana kuti sezimbiri mutarisira chii kuseniors painozotanga season ah, seniors tine something zvatichakupai pamberi papapa kupromisa something and haa ah, muchadzidza zvakawanda zvenyu saka wati uti chii mukupromisa mabviravira ya mabviravira chaiyo saka vanhu vanofanira kutarisira kuti zimbi rigore rinoka noonera something aiwa hasi kuti kutora league but something ah, gore rino tine something chatinacho eh. for the league cheofe seniors boys eh. ai tine something chatichakupai eh. aiwa tinotenda nenguva yawatipa and

vasati zvemadrugs and early marriages zvese zvatize mazviri mm.
then uh, since zimbiri wati yakatanga 2015 and we have seen growth yayo and uh, have you busted the myth or disfied kuti rugby inongotambwa chi kutown because kunoku kurururawo but zimbiri ikuramba ichiperfoma even muleague whether kugirls kana kuboys so izvozvozvo hatina kumboda kukwanisa zvisa mupfungwa nekuti takangozviudza kuti anything can happen even tichibva kujecha kunoku tichienda ikoko uko anything can happen and uh, everything is possible because you know kuti guys from here sport vangu vasingaizive but through takudzwa ngirazi the head coach akaita kuti sports ive familiar and vabereki vakwanisa kuitambirawo so that everyone now akuunderstand kuti rugby ri kuenda nekupi and everyone akufarira kuda kuvawo part in yezimbiru rugby club and ndapi machallenges amaona kubvira matanga zibiru on the way so my challenges atisangana nawo mamwe acho mazhinji ndeye sometimes sponsorship eh, zvinhu zvizhinji zvepazimbiru zvinorwanwa through takudza ngirazi ndiye munhu ah, anokwanisa kuona kuti everything vafana mateams ayawana chii sponsorship transport money everything so panoitawo one two three vanoyeupo but most of the time takudzwa ngirazi ndiye anenge ari in charge of everything right makore apfuura mawana maplayer whether kugirls kana boys vagumisira vapinda national team wesa coach chii chakapinda mumind mako paunoona vapfana vamwe vachizopikwa kana kunational team whether kugirls kana kuboys so izvozvozvo semacoaches zvinoti imotivate plus zvinotirakidza kuti mucommunity weare doing something good why because vamwe vana vaisaziva kuti unokwanisa even kutambira zimbabwe uchibuda mujecha kudai so but now vakukwanisa kupfeka blazer renyika vachibuda mujecha imomu like vasikana i think vese kubva under 16 kusvika first team taane number inokwanisa kusvika 23 if im not mistaken 23 24 vese vava vapfeka vakwanisa kupfeka blazer rezimbabwe vachibuda mujecha medu muzimbiro rugby club then season ino ichiri diki diki eh, zimbiru under 20 yamwa iri mupremiership yakarelegatwa but season tiri muweek tiri kupinda muweek nechi3 or 4 imi munotasira chiise coach eh, for boys because girls dzichiri mupremiership so for boys our target is to go back and fight back so that we can manage to go again and fight in premier right then kugirls eh, nefs raiders munonyanyodhonzerana eh, chii chinoita kuti zimbiri padzinosaka nefes raiders ka game iroro risvike kumapena oh, so igame rine makakacha anwa sezvamuri kutaura ka so that maplayers i think now ka vanenge vakutamba kakutyanana keke kekuti avanotrova vanotrova so panozopera game ka side rinenge rine power day iroro ndo rinokwanisa kuti ra win
alright so kuboys chii chamuri kuema secoach this season so se uh, kuboys chatiri kuema tiri kuema kudzokera mupremier and uh, we are trying by all means and uh, boys uh, this time rather riri serious and uh, tikuzama kuwapusha kuti vave serious we are trying our best so that todzokera back to our glory days todzokera kupremier tonofaitawo nemabig clubs arimo then kugirls and then kugirls uh, last time takauya tiri pasecond position so this year we want to fight so that tokwanisa kutora first position again then munharaunda ino yedomboshava ana mai nana baba Kubvira Zimbiru yafomwa vari kuti chii nyaya yerugby kuti vana vachitamba rugby? So sevabereki pakutanga zvaimbovaremera zvekuti vairambidza vana kuti vauye kuclub vachiti ah, rugby haina basa haina chii but through nekufamba nekuzoona kuti ah, at least vana vari kuachiva something like vamwe vacho vaisa ungasana mbuda kunze kwenyika but ne through rugby vakanoti vakuenda so nekuda kwemareports iwayo kuti ari kudzokera back kuwana plus vamwe vana vari kubuda mune zvemadrugs atambotauraya and then mael marriages akusina akuti achiita mashoma so unotice kuti patinopedza zuva rese tiri paground tichitamba nevana tichitraina nevana mwana achibva paground hapasina nguva yekuti achanoona nemukomana kana achaona nemusikana wake kana kuti achanzi achabatwa ari pamakona achiita zvemadrugs kana zvechii anenge akunanga kumba because one aneta two ada anobatsira mama kubika kana kudii so that you know zuva rake rese atori spend ari busy then uh, varume uh, vakaqualify kuenda world cup uh, 2027 do you think kuqualify waita masables kuti vaende world cup 27 zvichabatsira vanhu vekuzimbiri kuti vatarisire kuti yes tichiri kuzimbiri tikutamba same league but kumberi uku pamwe ndoona kuzotambawo mold cup kana kutambira masabels ya e, zvinokwanisa kutibatsira nekuti munganoitisa vamwe vari musable vakaita sana carlos e, way back uku taimbosangana navo nevamwe vakomana vari pano vachitamba navo so vakaona munhu akadaro kuti ah uyu munhu ambopfekawo jezi renyika zvinomumotivheta kuti ininiwo ndozviitawo zvinoitisa vazhinji vacho vamwe vakabva kumageto so that zvinomotivata iye pache zvake kuti kana vakambozvikwanisa kuzviita indozviitawo so nekushanda nesimba kwavanenge vachiita we never know somewhere somehow one day vanoripfeka uyo kumusoro ikoko then coach eh, kune vanoona eh, chano yedu inonzi rugby waya chii chamungakumbirawo kana kuti whether vanhu vada kubatsirai kana vanhu vada kungokusapota chii chamungavaudza so kune vanokwanisa kutibatsira eh, main issue yatingati tinoda itransportation yekubva because vana vedu vese zvatambutira ndevemucommunity so tinobva navo vese mucommunity yedu kahwani toita setoenda kugame so tikati transportation then um, some refreshments pamagames edu even tikamwe anokwanisa kuti tiwo mvura even anything chanokwanisa ngotihelpa nacho mm, that way togona kubatsirikawo then even kit yedu yepatraining mabows macons you know kuti tiri kugeto so zvinhu zvedu zvinee zviri limited so tikakwanisa kuwana zvinhu zvakati wandei zvinotihelpawo kuti vana vedu vakwanise kuwana training time yakanaka pakuti pauchatura une one ball uchida kutraina vana vakawanda ka kudzidza passing vese unokwanisa kuti aimimire muri two avari three so that everyone anowana mukana wekuva familiar nebhora achinyatsowana time yekutraina patraining then imi musezimbiru chii chaita kuti murambe because muenglish toti zimbiru over the years they've been patching above their own weight yeah. chii charaimba chichiita kuti vanhu vemunharaunda yemudomboshava varamba vane kapower nekafaya kaike kekuti varamba vachitamba rugby so eh, chichikuva papawo enyaya yekuti kuzimbiro vagara vanotamba nemwoyo ava despite izvo kuti vanotrena paground rakadii vanoti first thing chavanacho iheart vane love nesport then passion yekuti zvakaita vamwe tozviitawo especially pavanoona vamwe vasikana vachiuyawo vachiratidza kuti vambokwira tatove nevamwe vana vakukwira ndege nekuda kwesport so the fact yekuti vamwe vakakwira ndege umwe zvinomupo shungu yekuti nda kutoikwirawo nekuda kwesport nda kutoendawo kunze kwenyika kune sport Right, coach uh, from whether under 20 girls or under 20 boys then maseniors achazotanga Pano gore richikura eh, tinovimba kuti Zimbiru ichave negore rakanaka murugby and totenda kuti matiinvita kuti timouya paground. Aiwa nesu totenda nekuuyawo kwenyu kwamaita kuzoonawo vana vachitraina paground zvinovapawo shungu vakaonawo muchibudikira vachionawo vachitorwawo vari pasession zvinova ndo zvimwe zvinovamotivheta zvekuti at least tine vanhu vakutionawo kunze uko vari kuva shungu yekuonawo zvatiri kuitawo so that zvinovaboostawo morao yavo yekuti vatraine nekuvawo nesimba pazvinhu
totenda coach aneso totenda thank you so much

watambira zimbiro
ini ndine 10 years tichitambira zimbiro ndotamba position yangu i12 ndotamba center
chii chakaita kuti utambe mutambo werugby county ude position yacenter Because vanoiti crash in center katwo. Yeah, inini ndaisava munhu wemasports. So one of my uncle vakati ndiuye kuzotamba rugby. Ndakatanga kutamba iri tag rugby. And then vandazovunzwa kunzi unoda kutamba conduct rugby ndikati eh. So chakaniita kuti nditambe rugby inyaya yekuti ndandisina sport yandaiita. Ndaive ndiri munhu ari lazy. Ndaingotikana zvikanzi mukabva kuchikoro onzi enda kumba ndochongoenda kumba so ndakaona kuti kuuya kuzotamba rugby zvinenge zviri better than kuti ndimhanyire kunogara kumba ndisina zvane ndichiita
ora makore watamba rugby eh, chii chayaita kwauri iwe semunhu
ah, inini ndingangoti rugby yandibvisa kune zvinhu zvakawanda tikada kutarisa vamwe vari kunze uko vamwe vari kuita zvemadrugs vamwe vari kupinda vakufamba nenzira dzisiridzo so ini ndinongoita kuti rugby ndoti rugby yakandibvisa kubva kuzvinhu izvozvozvo at least ndinoswera ndiri kunoku time yangu zhinji ne ndiri kurugby kunoku handina zvinhu zvakawanda zvandinotarisira kuti ndingaite ndiri kunze besides rugby then iwe seplayer waakutambira senior wane tenez kutambira zimbiro ndedzipi team dzaunowanzo nakidzwa kusangana nadzo ah, i can say readers ndo team yatinoti tingati compete yatine competition nayo iyi yeah. so uh, eh, serugby eh, chii chayakupa iwewe
Uh, rugby yangu ichandipa kuti ndive munhu ari self confident and yaita kuti ndive munhu ari humble yaita kuti ndive munhu ari mm, toti munhu anorespecta vanhu bcause kurugby kunodzidziswa discipline Alright.
So uh, tinovimba kuti season iri kuya seZimbiri Titans muchava neseason yakanaka especially kuladies and uh, tiri kutarisira uh, eh, wese of nerival yo nefs reda tikuitarisira right.
and mukufunga kuti mungapedze papi gore no ah, chainenge taura ndechekuti if tika vanhu vakauya kutraining tikachena tese tikashanda tese